Helo, reit te, at ein tasg mathemateg nawr. Felly, yr wythnos hon, rydyn ni'n mynd i didoli. Beth yw didoli? Pwy sy'n cofio beth yw didoli? Da iawn chi, rhoi nhw mewn i grwpiau. Iawn. Felly, rydyn ni'n gallu didoli sbwriel. Pethau rydyn ni wedi bwyta, neu wedi gorffen, neu eisiau taflu. Iawn. Felly, Pam fod hi'n bwysig i ailgylchu? Pam ydych chi'n meddwl mae'n bwysig i ailgylchu? Da iawn chi er mwyn edrych ar ôl ein byd. Iawn i gadw e'n iachus. Iawn achos dydyn ni ddim eisiau sbwriel jyst cael ei adael ar y llawr. I ailgylchu rydyn ni'n gallu ailddefnyddio pethau. Iawn, weithiau rydyn ni'n gallu ailddefnyddio i greu pensiliau. neu rydych chi'n gallu ail-ddefnyddio'r um, adnoddau er mwyn creu pecyn newydd neu dodref yn newydd ar gyfer y tŷ. Iawn? Felly, dyna pam mae'n bwysig i ailgylchu edrych ar ôl y byd. Sut ydych chi'n ailgylchu adref? Ydych chi'n rhoi nhw yn y biniau yma? Falle bod rhai chi'n edrych yn wahanol, falle nad oes pob un gyda chi. Dim ond bwyd a phapur sydd gan Mister Hughes. Ond mae rhaid i fi ddefnyddio bagiau gwahanol er mwyn rhoi gwydr a phlastig. Er nad oes y bin lliwiau biniau yma, mae rhaid i fi wneud yn siŵr bod nhw'n wahanol mewn wahanol bagiau. Reit te, na ni symud ymlaen i edrych ar y biniau yma. Felly dyma bin gwydr. Iawn. Dyma bin papur. Dyma bin bwyd. a dyma'r bin plastig. Os ydych chi eisiau taflu rhywbeth ddim, ddim eisiau ei ddefnyddio unwaith eto, ia, mae modd ailgylchu pethau. Ia, felly, nawn ni edrych ar yr pethau mae Mysterious wedi dod o hyd o. Reit, mae gen i papur lliw fan hyn. Bara. Plisgyn wy. Jar. Fa pob. Llaeth, ond yn wag. Gwydryn. Pa potel plastig? Pa rai ydych chi'n meddwl sy'n mynd i fynd yn yr un gwydr? Pa un o'r rhain ydych chi'n meddwl fydd yn mynd yn yr un gwydr? Da iawn. Jar a'r gwydryn. Beth am papur? Pa un o'r rhain ydych chi'n meddwl fydd yn mynd yn yr un papur? Falle bod clyw yn y gair. Dyna chi papur lliw. Beth am bwyd? Pa un fydd yn mynd yn yr un bwyd? Pa un o'r rhain fydd yn mynd yn y bwyd? Ardderchog, fa pob bara a plisgyn wy. Beth am yr un plastig? Da iawn llaeth gwag, cofiwch mi ein golchi rein hefyd. A fotel plastig. Da iawn, rydych chi wedi dechrau didoli nhw i gyd nawr. Felly, Beth am i chi creu bins eich hunain, tynnu llun o biniau eich hunain, iawn, ac edrychwch ar y llun yma. Beth welwch chi yn y llun? Ym mhle, ym mha bin fyddwch chi'n rhoi rhain? Beth am i chi trio dodoli nhw? Beth am i chi edrych yn eich biniau chi? Beth ydych chi'n gallu ailgylchu? Neu beth ydych chi wedi ailgylchu'n barod? Gofynnwch. Iawn te, rydw i'n edrych mlaen i weld eich biniau a beth ydych chi'n rhoi ynddyn nhw. Cofiwch chi labelu beth ydych chi'n rhoi ynddyn nhw. Iawn, diolch.